Дыууынӕвдӕм сӕр Италимӕ кӕй цӕудзыстӕм, уыцы уынаффӕ куы рахастӕуыд, уӕд Павелы ӕмӕ ма ӕндӕр ахӕстыты радтой кесӕры ӕфсӕддон хайысӕдӕй хицау Юлийы къухмӕ. Мах сбадтыстӕм Адрамитаг науы ӕмӕ араст стӕм. Нау йӕ фӕндагыл хъуамӕ баздӕхтаид Асийы наулӕууӕнтӕм. Немӕ уыдис македониаг Аристарх Фессалоникӕйы сахарӕй. Дыккаг бон бахӕццӕ стӕм Сидоммӕ. Юлий Павелмӕ ракаст хорз цӕстӕй, радта йын йӕ хӕлӕрттӕ ӕмӕ цӕуыны фадат, цӕмӕй йыл баузӕлой. Уырдыгӕй араст стӕм дарддӕр, Кипры чъылдыммӕ бамбӕхстыстӕм дымгӕйӕ, уымӕн ӕмӕ дымдта нӕ ныхмӕ. Килики ӕмӕ Памфилийы рӕзты ахызтыстӕм денджызыл ӕмӕ бахӕццӕ стӕм ликиаг сахар Миртӕмӕ. Уым сӕдӕйы хицау ссардта, Италимӕ чи цыд, ахӕм Александриаг нау, ӕмӕ нӕ сбадын кодта ууыл. Дзӕвгар рӕстӕг цыдыстӕм сындӕг, ӕмӕ тыххӕйты бахӕццӕ стӕм Книдмӕ. Дымгӕ нӕ размӕ цӕуын кӕй нӕ уагъта, уымӕ гӕсгӕ ахызтыстӕм Псалмоны рӕзты ӕмӕ Хъриты чъылдыммӕ дымгӕ-бамбӕхсгӕ цыдыстӕм дарддӕр. Зынтӕй цыдыстӕм былмӕ ӕввахс ӕмӕ бацыдыстӕм, хорз наулӕууӕнтӕ чи хуыйны, уырдӕм, Лассейы сахармӕ хӕстӕг. Уӕдмӕ рацыд бирӕ рӕстӕг, комдарын афон дӕр аивгъуыдта ӕмӕ нау цӕуын сси тӕссаг. Уымӕ гӕсгӕ Павел дзырдта: «Хорз адӕм, ӕз уынын, Фӕндагыл нӕ баййафдзӕн бӕллӕх, ӕмӕ стыр зиан ӕрцӕудзӕн ӕрмӕст уӕзӕгтыл ӕмӕ науыл нӕ, фӕлӕ нӕхиуыл дӕр. Фӕлӕ сӕдӕйы хицау Павел цы дзырдта, уымӕй нау тӕрӕгыл ӕмӕ науы хицауыл фылдӕр ӕууӕндыд. Наулӕууӕн зымӕгиуатӕн кӕй нӕ бӕззыд, уымӕ гӕсгӕ сӕ фылдӕр фӕндон хастой, цӕмӕй нау гӕнӕн ӕмӕ амалӕй бацӕуа критаг наулӕууӕн Финикмӕ, ӕмӕ зымӕг арвитӕм уым. Уыцы наулӕууӕн кӕсы хуссар-ныгуылӕнмӕ ӕмӕ цӕгат-ныгуылӕнмӕ. Хуссайраг уадым куы радымдта, уӕд ӕнхъӕлдтой ӕмӕ сӕ цы фӕндыди, уый сӕ баййӕфта. Систой науӕнгуыр ӕмӕ ацыдысты Криты былгӕрӕтты рӕзты. Фӕлӕ рӕхджы сакъадахырдыгӕй ӕрбадымдта тыхджын уад, цӕгат-скӕсӕйнаг чи хуыйны, уый. Уӕд ӕрцахста нау ӕмӕ нау йӕ ныхмӕ цӕуын нал фӕрӕзта. Нӕ бон базыдтам ӕмӕ нӕ дымгӕ хаста кӕдӕмӕй фӕндыд, уырдӕм. Мах февзӕрдыстӕм, кӕвда кӕй хонынц, уыцы сакъадахы цур. Сакъадах нӕ иуцасдӕр бахызта дымгӕйӕ ӕмӕ нын тыххӕйты бантыст науыл бӕлӕгъ бахъахъхъӕнын. Куы йӕ систой, уӕд бӕндӕнтӕй кӕрӕдзимӕ балвӕстой науы фӕрстӕ. Дымгӕ нау цӕмӕй сирдтмӕ ма ахӕсса ӕмӕ уым тӕнӕджы ма ныссӕдза, уый тыххӕй ӕруагътой наупӕлӕз ӕмӕ нӕ дымгӕ хаста, кӕдӕм ӕй фӕндыд, уырдӕм. Уӕд нӕ ӕгъатырӕй кӕй хоста, уымӕ гӕсгӕ дыккаг бон райдыдтой денджызмӕ уӕзӕгтӕ калын. Ӕртыккаг бон та сӕхи къухтӕй науы кусӕнгӕрзтӕ ракалдтой. Бирӕ бонты дӕргъы нӕдӕр хур, нӕдӕр стъалытӕ кӕй нӕ зындысты, уӕддӕр кӕй нал ӕнцад, уымӕ гӕсгӕ фервӕзыныл нӕ зӕрдӕ нал дардтам. Адӕм хойраджы хъӕстӕ рагӕй нӕ уыдысты. Павел рацыд сӕ размӕ ӕмӕ загъта: «Хорз адӕм, хъуыдыимӕ коммӕ бакӕсын ӕмӕ Криты баззайын. Уӕд ацы бӕллӕх нӕ бавзӕрстаиккам ӕмӕ ныл зиан не рцыдаид. Ныр та уӕм сидын, цӕмӕй уӕ ныфс ма асӕтта. Сымахӕй иу адӕймаг дӕр нӕ фесӕфдзӕн, ӕрмӕстдӕр нау фесӕфдзӕн. Ӕз кӕй дӕн ӕмӕ кӕмӕн кусын, уыцы Хуыцауы зӕд мӕм фӕзынд дысон ӕмӕ мын загъта: «Ма тӕрс, Павел, ды хъуамӕ ӕрлӕууай кӕцыры раз ӕмӕ дын Хуыцау балӕвар кодта, демӕ чи цӕуы, уыдоны иууылдӕр. Уӕдӕ ма тӕрсут, хорз адӕм, ӕз Хуыцауыл ӕууӕндын, куыд мын загъдӕуыд, афтӕ уыдзӕн. Уӕд нӕ хъуамӕ раппара цавӕрдӕр сакъадахмӕ.
Цыппӕрдӕсӕм ӕхсӕвмӕ уылӕнтӕ Адриатикӕйы денджызы куы хастой, уӕд ӕмбисӕхсӕвмӕ хӕстӕг наудзаутӕ банкъардтой, зӕхмӕ кӕй ӕввахс кӕнӕм, уый. Куы сбарстой, уӕд денджыз разынд ссӕдз ивазны ӕрфӕн, стӕй та йӕ чысыл дарддӕр сбарстой ӕмӕ уыди фынддӕс ивазны ӕрфӕн. Нау къӕдзӕхтӕм куы бахӕсса, уымӕй тӕссаг кӕй уыд, уымӕ гӕсгӕ фӕстӕрдыгӕй ӕруагътой цыппар науынгуыры ӕмӕ куывтой боны рцыды тыххӕй. Наудзаутӕ хъавыдысты науӕй алидзынмӕ, ӕмӕ разырдыгӕй науынгуыр ӕрыппарыны ӕфсонӕй бӕлӕгъ ӕруагътой денджызмӕ. уӕд Павел сӕдӕй хицауӕн ӕмӕ ӕфсӕддонтӕн загъта: «Уыдон науыл куы нӕ баззайой, уӕд уын фервӕзӕн нӕй». Уӕд ӕфсӕддонтӕ акъуырдтой бӕлӕгъы бӕттӕнтӕ ӕмӕ бӕлӕгъ ныххаудта денджызмӕ. Боныцъӕхты размӕ Павел се ппӕтмӕ дӕр хатыд бахӕрыны тыххӕй.
«Цыппӕрдӕсӕм бон сымах стут ахӕм зын уавӕрты, ӕма хойраджы хъӕстӕ нӕ фестут. Уымӕ гӕсгӕ уӕм хатын, цӕмӕй бахӕрат, уый ахъаз уыдзӕн уӕ фервӕзынӕн. Иу ӕрду дӕр уӕ никӕй сӕрӕй фӕхъӕудзӕн. Уыцы ныхӕсты фӕстӕ Павел райста дзул, се ппӕт раз арфӕ ракодта Хуыцауӕн, асаста йӕ ӕмӕ райдыдта хӕрын. Уӕд се ппӕт дӕр фӕныфсджын сты ӕмӕ бахордтой. Науыл ӕдӕппӕтӕй уыдыстӕм дыууӕсӕдӕ ӕвдаӕхсӕз адӕймаджы. Куы бафсӕстысты, уӕд нау фӕрогдӕр кӕныны тыххӕй мӕнӕу ракалдтой денджызмӕ. Куы сбон, уӕд цы зӕхх уый нӕ базыдтой, фӕлӕ федтой змисбыл донбакалӕн. Бауынаффӕ кодтой гӕнӕн ӕмӕ амалӕй нау уырдӕм батӕрын ӕмӕ йӕ змисы ныссадзын. Акъуырдтой науӕнгуыртӕ ӕмӕ сӕ ныууагътой денджызы. Ысуӕгъд кодтой Нау здахӕнтӕ систой раззаг наупӕлӕз дымгӕмӕ ӕмӕ сӕ ных сарӕзтой былмӕ. Фӕлӕ бахаудтой донбылмӕ ӕмӕ нау ныссагъди тӕнӕджы. Йӕ фындз аныгъуылд зӕххы ӕмӕ нал змӕлыд, йӕ гуыр та йын уылӕнтӕ дӕрӕн кодтой. Ӕфсӕддонтӕм фӕзынд ахӕстыты амарыны фӕнд, куыд мачи сӕ аленк кӕна ӕмӕ алидза, афтӕ. Фӕлӕ сӕдӕйы хицауы фӕндыди Павелы фервӕзын кӕнын, ӕмӕ сӕ нӕ бауагъта. Бардзырд радта, цӕмӕй ленк кӕнын чи зыдта, уыдон ӕппӕты разӕй ныккӕпп ласой денджызмӕ ӕмӕ былмӕ рахизой. Иннӕтӕ та исты амӕлттӕ кӕной, чи фӕйнӕгыл, чи науы гӕбазыл, афтӕмӕй не ппӕт дӕр раирвӕзтыстӕм зӕхмӕ.